January ni kul le ninganak nifatin Baibal relnak cacang hna cu Job dal kul le dal hnih cang khat in dal kul le dal nga cang ruk tiang. Cun Teman mi Elifas nih a leh i, Minung hi Pathian caah san a tlai khomi an um hnga maw? A fimmi hmanh hi Pathian ca i san a tlaimi an um hnga maw? Na din ah na dinnak nih cun Lianngan Bik cu zeital a bawm maw? Na ziaza cu soi awk um lo a si ah tah cu nih cun zeital a ṭhahnem maw? ka din caah a ka chimhrin rua tiah i ruat hlah. Hi ruangah hin a ka hneksak rua ti zongah i ruat hlah. Nangmah cu miṭhalo ngai na si i na sualnak hi dongh a hngal lo. Na unau nih an cawimi tangka ruangah khan a puan kha na chuh i ei awk zeihmanh ngei loin na chiah. Thaba mi kha din awk ti na pe hna lo i rawlṭam mi kha rawl na senh hna lo. Cucaah vawlei hi mi ṭhawngmi hna ta lawng maw a si? Hmaizahmi mi tlawmte hna ram lawng dah a si? Nuhmei cu kut ro in na kalter hna i Ngakṭah hna cu chantu ngei loin na tuk hna. Cucaah na velchum in rap a um i ṭihnak nih an tlunhnawh cu khuaruahhar awk a si lo. Ceunak cu mui ah canter a si i cucaah khua na hmu kho lo, tilian nih an khuh. Pathian cu van ah khin a sannak bik ah a um a si lo maw? A sang bik arfi hmanh khi chuk zoh in a vun zoh hna. Sihmanhsehlaw nang nih cun naa thaw i Pathian nih zeidah a hngalh? Muihnak nih a tuam i biaceih khawhnak ah khua a hmu kho lai lo. A chahmi khuadawm cu a mit nih a hlan kho hna lai lo i vankuai cungah khin a kenkip ah aa chok len ko, na ti. Miṭhalo hna nih an zulhmi lam kha ruathmanh. A caan a tlin hlanah lak an si i an hram cu tilian nih a fenh hna. Hi hna nih hin Pathian cu an thaw i, “Kanmah tein um ko u sih! Lianngan Bik nih cun kan cungah zeidah a tuah khawh lai?” an ti. Asinain an inn hna cu thil ṭhaṭha in a khahtertu cu amah a si. Annih i an i tinhmi le annih i aa tinhmi cu an i dang ngaingai. Miṭhalo mi hna cu dantat an si tikah miding mi hna cu an i lawm i a sual lomi hna cu an ni. An ngeihmi thil vialte cu an rawk dih i An chawva vialte hna cu mei nih a kangh dih hna. Atu cu Job, Pathian he khan remnak ser law na ral ah rel ti hlah law thluachuahnak na hmuh lai. Cawnpiaknak kha a ka in i lak law a bia cu na lung chungah i khon hna. Lianngan Bik sinah na kir ṭhan i Na lung naa ṭhumh i na inn chungin dinlonak kha na dawi i sui kha leidip bantuk ah na rel i Ofir sui kha tiva lungtekem bantuk ah na rel ahcun Lianngan Bik hrimhrim cu na sui a si lai i amah cu a chawnh in aa chawnhmi na ngun a si lai. Khi tikah Lianngan Bik cu naa bochan zungzal lai i amah cu naa lawmhnak a hram a si kha na hngalh lai. A sinah thla na cam lai i an theih lai. Cun na biahrennak kha na tlinter hna lai. Ka tuah lai tiah na timi paoh ah na hlawh a tling lai i na lam ah ceunak a tlang lai. Zeicahtiah Pathian nih aa porhlawmi kha a ṭhumh hna i toidormi kha a khamh hna. Zeihmanh a sual lomi kha a chuah hna, na kut a thian caah nangmah zong an chuah lai, tiah a ti. Cun Job nih a leh i, Nihin zongah phunzainak cu a fak ko. Ai hram loin ka um kho lo. Amah cu khuazei ah dah a um ti kha hngal kho in a umnak ah khan zeitindah fuh khawh a si hnga ti kha hngal ning law cu a hmaiah khan ka bia cu ka va chim hnga i ka bia cu tlamtling tein ka va chim ko hnga. A ka lehnak ding bia kha ka theih hnga i ka sinah a chim ding bia kha ka hngalh hnga. Keimah cu nam chih awkah a ṭhawnnak pi cu a hmang hnga maw? A hmang lai lo, ka bia cu a ka ngaihpiak deuh ko lai. A hmaiah cun miding mi cu thiam an co tawn i ka bia a ka ceihtu bawi sin cun luatnak taktak ka hmuh ve ko lai. Hmailei i ka kal ah khika ah a um lo, hnulei i ka kal ah ka hmu kho fawn lo, kehlei i ka kawl ah ka hmu kho lo, Orhlei i kaa mep ah ka hmu kho fawn lo. Sihmanhsehlaw ka ṭuan ah siseh, kaa din ah siseh a ka hngalh ko. A ka hneksak dih tikah sui ka si kha a lang. A lam kha ka ke nih fek tein an zulh. A lam kha ka zulh i ka pial lo. A hmur in a chuakmi nawlbia kha zeirel loin ka um hna lo i ka lung chungah A ka chuak bia kha ka khon hna. Amah cu thlen khawh lo a si i aho nih dah an mer khawh lai? A duhmi cu a tuah ko. Ka ca i aa tinhmi cu a tlinter lai; cu bantuk tinhmi tampi cu a lung chungah a um. Cucaah amah ton cu ka ṭih i, Amah kong ka ruah tikah ka thin a phang. Pathian nih ka lung kha a ka derter. Lianngan bik nih ka thin a ka phanter. Muihnak kha ka mit a ka cawttertu a si nain ka thin a ka phantertu cu muihnak kha si loin Pathian kha a si. Zeicahdah lianngan bik nih biaceihnak caan cu a khiah lo i amah a rianṭuantu hna caah dinnak in biaceihni kha a chiah lo. Miṭhalo nih ramri lung kha an ṭhial i tuu kha an fiang hna i anmah turun chungah an fonh hna. Ngakṭah kha an la an chuh hna i nuhmei kha an leiba a cham hlan tiang an cawtum kha an hren. Sifakmi kha lamthlang ah an en hna, mirethei kha an zam i an i thup. Cucaah misifak cu theseram ah rawl kawl in a vak lengmangmi la bantukin tuan tein a tho. Sihmanhsehlaw khuamuih tiang a ṭuan nain a fale cu rawlṭam in an um ko. Anmah ta a si lomi lo ah khan rawl an ṭuan i Miṭhalopa dum chungah khan misur theilawh rian an ṭuan. Zan khuadei tak lawng in puan loin an it. Khuasik ah vorh awk puan an ngei lo. Tlangcung ruah nih a surh hna i an cin dih. Dornak a um lo caah lungpi ah an i bek. Ngakṭah kha miṭhalo nih sal ah an ser hna i Misifakpa a fa kha a leiba caah an tlaihpiak. Pum lawng in puan loin rianṭuannak ah an kal. Rawlṭam in faphal kha an thier. Miṭhalo mi hna olib kung tlar lakah khan olib chiti an sur. Misur cu an nen sihmanhsehlaw an ti a hal. A thi cuahmah mi hna cu khuapi chungin an hrum an ai i hliammi hna cu bawmhnak hal in an au. Sihmanhsehlaw Pathian nih an thlacamnak cu zeihmanh ah a relpiak hna lo. Chun ceunak kha a doh i a lam kha a hngal lo i ceunak lam ah khan a um duh lomi an um. Lainawng cu sifak le retheimi kha thah awkah ceuhlan in a tho. Mi nupi a sualpitu nih cun khuamuih kha aa caan i aho nih an ka hmu lo tiah a ruah. Zan ah mifir cu a vaak i a hmai cu hlennak in aa khuh. Chun i aa chingchiah ciami inn kha zan ah cun a baoh hna. An dihlak in ceunak a hngal lomi an si. A muimi zan cu an caah zingka a si i zeicahtiah annih cu a thukmi muihnak hawikom kha an si. Cu bantuk mi hna cu ti cung i buanbara bantuk an si. An comi hmun cu chiatserhmi hmun a si i an mitsur lo ah ahohmanh an kal duh lo. Caannak le linhnak nih hawhra ti cu a koter hna. Cu bantukin a sualmi cungah Sheol nih a tuah ve. Ahohmanh nih amah cu an hngal ti lo, a nu hmanh nih a hngal ti lo. Tholung nih an ei i a rawk dih cikcek. Zeicahtiah hi bantuk in a si ti ahcun nuhmei kha a bawm duh hna lo i farhring lo nu kha a zaangfah hna lo caah a si. Sihmanhsehlaw Pathian nih a ṭhawnnak in a ṭhawngmi kha a thah hna i Pathian nih a ṭuan tikah cun Miṭhalomi cu an thi. Pathian nih him tein khua a sakter ko hna, sihmanhsehlaw ṭha tein a ngiat zungzal hna. Caan tawite chung miṭhalo cu hlawr an hung si, sihmanhsehlaw an lo zau. Pangpar bantukin an car i an ziam. Rawlvui bantukin hleh an si. Mah hihi a si lo tiah a ti khotu aho tal an um maw? Ka bia cu a hmaan lo tiah a ti khotu an um maw tiah a ti. Cun Shuhmi Bildad nih a leh i, Pathian cu zeizong vialte tuah khotu a si. A pennak vancung ah khin daihnak a umter. A ralkapbu hna cu aho nih dah an rel cawk hna lai? Pathian ceunak nih a ceuh lomi hmun a um maw? A si ahcun zeitindah Pathian hmaiah minung cu a din khawh lai? Nu chungin a chuakmi cu zeitindah a thian khawh lai? Zohhmanh, a mithmuh ah thlapa hmanh khi a tling lo i arfi hna hmanh khi sual lo an si lo. Zeitluk in dah tholung ceu a simi minung cu a si chinchin lai i cangcel ceu a simi mi fapa cu a si chinchin lai tiah a ti. Pathian nih a bia thluachuah pe ko seh.